Bũrũri ũkĩrika thikũ ya kerĩ ya arutwo gwĩka igeranio cia gĩbũrũri cia KCPE o ũndũ ũmwe na KPSEA cia kĩrathi kĩa Grade 6, igeranio iria igwĩkagwo mũthenya wa ũmũthĩ arĩ cio Science, Gĩthweri na Insha na macoka marĩkĩrĩria na Creative Arts. Mathaa-inĩ ma thinacara na nuthu mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Ezekiel Machogu hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mekinyirie thukuru-inĩ wa mũthingi wa Joseph Kang'ethe mwena wa Kĩbĩra na kũrĩa mahingũrire maratathi ma igeranio cia KCPE. That if you have checked that it is been good shape, Ruto akĩaria thutha wa kũhingũra maratathi maya augĩte thirikari yake nĩ ĩgathĩkĩte mĩtaratara yothe na nĩguo gũtigĩrĩra igeranio icio itirĩ na ihĩngĩca o ciothe na makĩria kũigithia ũgitĩri mahinda-inĩ maya igeranio igũkorwo igĩtabanio. Wizara ambayo inahusikana na mambo haya ya elimu tumekubaliana na wao ya kwamba

Oho nĩorĩtie anyiti itemi oothe rũhongeinĩ rũrũ omũndũ arute wĩra wake na nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩmeka igeranio ici na njĩra ya thayũ na nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ maũndũ mathararia mĩhang'o ĩno. I want every official who has been vetted to participate in this exercise to make sure that they discharge their responsibilities in accordance With the training and the agreement that has been done between the multi-agency team and all those who will be administering these exams, Oho nĩ endithĩirie arutwo othe gũkũ bũrũri-inĩ na arĩa mareka igeranio cia gĩbũrũri ũhotani mũingĩ na makĩria arutwo a kĩrathi gĩa form 4 na arĩa makambĩrĩria igeranio ciao mũthenya wa kana. and I wish every student in standard 8 and in Form 4 in the Republic of Kenya. My very best wishes as you do your examinations, and I am sure all of you are going to come out with flying colors. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua nĩakinyirie thukuru-inĩ wa mũthingi wa Komarok mwena wa Embakasi na kũrĩa onake ahingũrire maratathi ma igeranio na akorwo akĩũria arutwo

Nake nyabara wa mũminista Musalia Mudavadi ndanatigwo na thutha amu onake nĩegwĩkinyĩtie thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kilimani na kũrĩa ahingũrire maratathi na amaheana kũrĩ arutwo gũkũ akĩhĩmbĩria arimũ nĩ kũharĩrĩria arutwo na kũrĩkia syllabus ona thengia wa gũkorwo na mahinda makunderu ma gũthoma. Walimu wamejipanga.
Pia ningependa kupongeza eh, Kenya National Examination Council ambao wamewakilishwa hapa pia kwa sababu uh, hakuna chochote ambacho kimechelewa. Oho ena mwĩhoko na matanya atĩ kamĩtĩ ĩrĩa yombirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto ya Presidential Task Force nĩ gũkorwo ĩkĩrora mathĩna marĩa makoretwo makĩyumĩria thĩinĩ wa mũtaratara-inĩ wa CBC riboti-inĩ na ĩrĩa ĩkanengerwo president mũthenya wa gatano. Na pia kuna ile tume task force ambayo ina,

No mũnini wa county commissioner kauntĩ ĩno Solomon Chesut augĩte amwe a arũgamĩrĩri a igeranio matirarũmĩrĩra mĩtaratara ya watho na ũrĩa ugĩte gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũkorwo akĩonekana ceceni-inĩ cia igeranio na kũrĩa augĩte nĩmagũtacũkia makinya mahiũ ma kĩwatho. Mũthenya wa rũciũ arĩguo mũthenya wa mũthia wa igeranio ici na kũrĩa arutwo magatiriha na gwĩka gĩthomo gĩa Social Studies. Handũ-inĩ ha ceceni ya Wenga TV, kuuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Jackson Mwanĩki.